Упраҫин халӑхӗсен пӗрле шыв пур. Кашни ҫул Упраҫин халӑхӗсен культурин культури уявне тӗрлӗ ҫӗрте ирттереҫҫӗ. Йошкар-Ола ирттернӗ чухне мана та тӗмсесенче кайрӑм. Ҫавӑнта вара шкула илсе кайрӗҫ. Йошкар-Олара урок ирттерессин те. Кайран ура виттернӗ хыҫҫӑн вара хамӑр шута калаҫатпӑр та ӗнтӗ ҫын ученӑя калать, савӑнтӑм тет. Вот пӗр урок хӗр пилӗкмӗш хушшин те пӗр вырӑсла сӑмах каламарӗҫ. Пӗтӗмпе Хӑйсен чӗлхипе. Ачасем те, мӗнсем, учительсем пӗтӗмпе хӑйсен чӗлхипе тӗлӗнтерекен савӑнтарать. Пӗр-пӗрне лайӑх вылнаҫҫӗ калӑпӑр ҫармӑссем, венгрсем, финсем лайӑх пӗр-пӗр. Пирӗн чӑнласа чӑваш чӗлхине киле тарап пек мӗн вӗрентмелли мӗн программа ҫук. Эп темле шкулта та пулса куртӑм. Вот, правда, калаҫаҫҫӗ те, Ҫыртараҫҫӗ. Ҫырӑтеҫҫӗ, яшка ҫырса лараҫҫӗ ӗнтӗ, учитель канать. Грамматика вӗрентеҫҫӗ. Германире пулнӑччӗ. Германире учитель вырӑсла вӗренекен класра учитель пычӗ те урок хушши калаҫу калаҫаҫҫӗ. Ыйтусем парать, ӑна ыйтусем параҫҫӗ. Вот калаҫу чӗлхи вӗрентет. А тет грамматикин телевизоран кайран хӑйсем вӗренме пултарас тет, маншӑн тет чи кирли вӗрен текен чӗлхене калаҫ-мӗн. Хӑйсем калаҫма пултарать. Раҫҫее кайсассӑн Атӑрҫтан кайччӑр. Вот ҫав программа ҫав пек вот калаҫу чӗлхиллӗ программа ҫуккин, унан вара ҫав тери пысӑк йӑнӑш турӑмӑр. Эпир сӑмахсене уйрӑм ҫырма тытӑнса.
Йӑнӑшӗ вӑл? Вӑл ҫав тери пысӑк йӑнӑш. Вӑл преступлени тесе калас килет чӗлхене. Чӗлхене хирӗҫле преступлени вӑл. Вот ман пата кӳрши пычӗ ачипе. Куҫарма панӑ вӗсене. Хӗр ача куҫарасинче. Вот чек салармасть тет, Куҫар, тепер куҫарса путӑн, кунта ҫитрӗм тет. Девочка пулчӗ, девочка мальчик тет.
Ача тенине пӗлте. Ача ача пек пӑхап пырса ҫав. Не, не ложится в текст тет. А унта мен пӗрлешӗн утассан хӗрача. Хӗрача кӑна пулатчӗ вӑл, девушка только пулатчӗ. Ку пӗрре ӑна вара паян куна ҫитсе янӑратнӑ уҫӑ сасӑсем кӗтменни.

Ваткалпӑр пирӗн мӑн асаттесем ҫапӑҫӑва кӗнӗ Утӑр ячӗсе ура ура вырӑнне. Ура вырӑнне.
Вӗсем мӗн Утӑр я тесе каланӑ-и? Ҫук. Утӑр я, утӑр.
Мӗнле? Ӑна чӑваш тӗлӗнде каланӑ ҫак мӗне клич те пӗр ӗнтӗ ӑна.
Вӑл ӗнтӗ тюрк халӑхӗсем пурин те пулнӑ вӑл. Ҫакӑн евӗрлерех пулнӑ-ши? Ҫакӑн евӗрлерех пулнӑ. А урра тенине калмӑксенчен кӗнӗ тесе илтнӗччӗ эпӗ вырӑс чӗлхине, вырӑс калӑш. Вӑл монголсен те пулнӑ. Ну, военный киш пулмалла ӗнтӗ вӑл, хавхалантараканни, пӗрлештерекенни.
Ҫавӑн пек япаласем пирки вот мӗн Ку ҫак кунсем инке ҫак виҫӗ ҫын калани пӗр ҫӗрте калани пуларӑм. Вот хӗр ача сӑмах уйрӑм ҫырмалла, мӗшӗнсен саспалли ҫырма май. Вот мне кажется, Испани тӗркинче аллӑшар саспаллилле сӑмахсем пӗрле ҫыраҫҫӗ. Пӗр сӑмахра аллӑ саспалли.
Председатель тӗрӗсланасшӑн уйӑрса, уйӑрса халӑх чӗлхене пӗр сахаллатса пӗтерсе пыратпӑр. Икӗ сӑмах пӗрлешсе, вӑл тӳр чӗлхинче мӗн ӗлекрен икӗ сӑмах пӗрлешсе тепӗр сӑмах пулса тӑраҫҫӗ. Хӗр сӑмах пур, ача сӑмах пур уйрӑм. Хӗр ача пулса тепӗр сӑмах пулса тӑрать. Сан пике баласем пирки ним шухӑшламасӑр Вара калаҫса каям та чун ыратать вара. Хамӑра хамӑр пӗтерни вӑл. Михаил Николаевич, кӗнекесем лайӑх, вӗсене тӗпчевҫӗсем ҫыраҫҫӗ, кӑлараҫҫӗ. Хальхи этем кӗнеке вуласшӑнах мар пек туйӑнать мана. Кӗнеке кӑлармасӑр май килмест-ха ӗнтӗ вӑл. Унӑн продолжени пулмалла пек туйӑнать. Киносем тумалла, киносем, мультфильмсем тумалла. Чӑваш халӑхне ӑнлантарса паракан, вӑл мӗнлерех ҫын иккенне, мӗнлерех халӑх иккенне кӑтартса паракан, вӑл легко доступный теҫҫӗ ӗнтӗ вырӑссем. Калӑпӑр, кино, мультфильм, видеороликсем, калӑпӑр, кӗске кӑна чӑвашлӑх лайӑххине кӑтартса паракансем. Валюк ҫа кирлӗ. Ӑна Валюк ҫа кирлӗ. Ӑна патшалӑх пулӑшмалла. Вӑт мӗнре хамӑр чӑваш провинцинче ҫавна ӑнланса пулӑшас текенсем ҫукрах пек туйӑнать.
Манта ҫӑта ик тунӑччӗ. Кино, кино халь...
Истори великого народа, ӑна вӗт Русалман ӑна. Хӑйсем халӑх инициатива пытнӑ япала, ҫынсем тунӑ япала. Ну ҫавӑн пек киносем ытларах пулмалла ӗнтӗ. Ытларах пулмалла, пулмасӑр пирӗн ҫуким кино тумалли, историлле хайлавсем те пур, кино тумалли урӑх романсем. Ну халь кино тума ҫӑмӑлтарах, кала пӗр пӗр вӑтӑр ҫул каялла килпе танлаштарсан чӑнах та ҫӑмӑлланчӗ ҫав ӗҫе тӑвасси. Чиновниксен шучӗ ӳссе кайрӗ. Чиновниксен... Вӗсене вырӑнӗнчен тухса кайсӑрӑн хӑраса ытлашши сӑмах каламаҫҫӗ упаллӑ ӗнтӗ. Хӑраҫҫӗ вӗсем хӑйсен креслишӗн. Тӗлӗнсе кайӑп чиновниксен. Пушӑ те пӗр-пӗр пысӑк мар чиновник кӑна, ун ик виҫӗ помощник. Алик, эпир Инедовӑсӑр алты-аттӑмш шкулта вӗренме килсессӗн ҫутӗҫ министерствине кӗмелле пулчӗ ман. Ҫавӑн чухне Сутич министерстви Советӑн ҫуртӗнче пӗрремӗш хутра кӗренте мӗнле секретарь, сулахай енче министр пӳлӗмӗччӗ, заместителӗ и тепӗр пысӑк пӳлӗм.

иквӗҫ хут иквӗҫ хутлӑ иквӗҫ хут йышӑнаҫҫӗ, иккӗмӗш хута йышӑнаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне тата урӑхсӗре кайса темле мӗнсем отделсем уҫнӑ. Тата мӗнсем тем чухлӗ вот, поэтому ҫав чиновниксен ты содрать сӗре кайса брать пулмалла.
Николай Николаевич, тӑхӑр вуннӑмӗш ҫулсенче хаҫатсенче ҫыратчӗҫ. Эсир те каланине астӑвӑп. Чӑвашӑн чӗрӗ лес тапхӑрӗ пуҫланчӗ тесе. Пуҫланни ӗнтӗ вӑл пӗр вӑхӑтра пулчӗ, чӑнах та. Ҫӗнӗ журналсем тухма пуҫларӗҫ, хаҫатсем тухма пуҫларӗҫ. Ҫӗнӗлле шухӑшсем ҫуралса тухатчӗҫ халӑх умне. Каярах шӑл путланса пек туйӑнать. Халь халӑхсен, ялти ҫынсен самосознание вӑранса пымасть-ши? Ак пирӗн ялтах халь яла пырса кӗнӗ ҫӗре стела лартаҫҫӗ, калӑпӑр, Кушкӑ ялӗ тесе, пасарлӑ Кушкӑ тесе ҫырса хураҫҫӗ. Масар ҫине тасатаҫҫӗ, пӗрремӗшпе иккӗмӗш июнӗн чистисенче тасатма тухнӑ. Йӗрке тӑвас теҫҫӗ, ялта пырса тирпейлӗ пултӑр теҫҫӗ, ярмӑркка йӗркелерӗҫ. Ҫӗнӗ, калӑпӑр, пирӗн клуб ҫук, халӑх ӗнтӗ самоорганизоваться тӑвать. халӑха партак ӗнтӗ савӑнӑҫӗ те кирлӗ, уявӗ те кирлӗ. Ҫӗнӗ ҫулне хӑйсем пуҫтарӑнса ҫын пек лотерейда йӗркелеҫҫӗ. Ытти ҫӗрте те ҫав япала пур пек туйӑнать мана. Хӑш-пӗҫӗ те пур, вӑл пӗтӗмпех ҫав ялта пӗр-пӗр ҫавӑн пек ӑслӑ ҫын пурринчен килет вӑл. Ну, пурҫӑ те мар. Ертсе пыракан пулнӑ тем-ши? Пушӑ текем мар.
Калӑпӑр, калама та намӑсӑнчӗ пирӗн ялта Сӑкӑт Пысӑк ял. Иван Яковлевич, Яковлев пуҫнӑ шкул пурччӗ. Иван Яковлевич хӑй пырса ҫӳренӗ унта. Ленин, Илья Николаев пырса ҫӳренӗ. Володя Ульянов икӗ хутчен пулнӑ ашшӗпе пӗрле. Ҫав шкул ҫуртне питӗ чаплӑ суфр юхтарнӑ пленӗсенчен тунӑччӗ. Юхтарманнисенчен те тунӑ? Суфр юхтарман пленӗсенчен тунӑччӗ. Чӑтӑмлӑ пулӑҫ. Чӑтӑмлӑ пулӑҫ.
Вӑл халь пӗр виҫҫӗр ҫул тытма пултаракан ҫуртчӗ. Шкул пахчи, шкул тулли пулнӑ. Вот истори валли. Вот ҫавна Хамрьял ҫынни район пуҫлӑхӗ предательство суйлать.
Утта мар пулин те ҫав ҫурт пек сутса ӗҫлеҫӗмскер. Пӗлмест мӗн валли сутсан, икҫӗ аллӑ пинпе сутма кӗрӗҫӗ. Хакне халь астумастӑп. Истори музейӗ пурччӗ ҫавӑнта. Истори музейӗн пӗр япалки юлман ӑста кайса кӗнӗ. Вӑтӑм пиккисем те пулаҫҫӗ. Тӗлӗнсе кайӑп ҫапла. Апла пӗтӗм халӑх шайӗпе илсессӗн чӗрӗлӳ ҫук тесе каламалла. Вӑл ӗнтӗ тӑхӑр вуннӑмӗш ҫулсем кам пек тапхӑр пулнӑ, чӑнах та шикленсе каяс текенсем те пулнӑ. Шутласа сӑнлӑм та пӗтӗм пурин валли те вырӑн ҫитет. Пурин валли те ӗҫлемелле. Эсӗ кунта ӗҫлер. Лайӑхра ҫыртӑр, ты хаҫат ҫырӑн сире пулать. Кунта ӗҫлер.
Эк алла халь пирӗн икӗ писателӗн союзӗ Ӗнтӗ вот кӑшкӑрарӑс, леш, тепӗр совещание. Пӗрлешмелле, пӗрлешмелле тесе. Вот сирӗн совещание никам та ҫук унта ҫырма пӗлекен ҫын ҫын та ҫук тесе. А вӑтӑрах никам та ҫук сирӗн пӗлекен ҫын та ҫук тесе. Я пирӗн совеҫ пурин питӗ савӑнать, мӗншӗн тесен пирӗн совеҫра калӑпӑр, анти ҫав тери мӗн пек Пуркил Афанасьев пек талантлӑ халӑх поэчӗсем пуласшӑн калӑпӑр. Районсенче ӗҫлеҫҫӗ, ҫыраҫҫӗ, хӑйсен вырӑсне туса пыраҫҫӗ. Тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ хӑйсен ӗҫне.
Тивӗҫлӗ.
Улатӑрта отделени уҫрӑмӑр. Улатӑра вырӑсӗсем питӗ ялан кӳренсе калаҫаҫҫӗ. Савӑнмалла. Вӑрмар районӗнче миҫе пирӗн тӑхӑр писатель ҫырас мӗн поэма хӑйсен укҫипе пичетлессе. Акӑсем пӑшӑрхакансем хӑйсен укҫине пӗртен те каласа пыман вӗсем. Ну, пӗр-пӗрне хавхалантарма пӗлмелле. Михаил Николаевич, ӑна ӗнтӗ пӗлтерти калаҫнӑччӗ эпир ҫак ситуацине тӳрлетес тесессӗн тӗрӗсрех тӗрӗслесе тӗрӗслетсе пире калӑпӑр писатель вӗт ҫав халӑха ертсе пыракан ҫын пулмалла. Писатель вӑл художник пекех ӗнтӗ, художник пулаттан ӗнтӗ вӑл. Ертсе пымалла хӑй хыҫҫӑн кӑтартса парса хӑйӗн тӗслӗхӗпе кӑтартса парса ҫакӑн пек тумалла, ҫапларах пурӑнмалла тесе кӑтартакан ҫын ӗнтӗ вӑл. Вот халь чӑвашлӑх пӗтсе ан лартӑр, малалла лайӑх аталанса, ҫӗкленсе кайтӑр тесессӗн мӗскерлерех ӗҫсем тумалла пирӗн. Халӑх шайӗн тенӗ писательсем хӑйсен ӗҫне пӗлеҫҫӗ, художниксем чухлаҫҫӗ хӑйсен ӗҫне мӗн тумаллине. Халӑх. Ӗнтӗ каллех ӗнтӗ халӑх та пӗлет хӑймӗскерле пурӑнмаллине, вӑл хӑй ӗҫне тӑвать, хресчен ҫӗр ҫинче ӗҫлет, рабочин тӗв ӗҫе кайса ҫӳрет. Пӗтӗмӗшле халӑхшӑн, халӑх шайӗнче мӗнлерех ӗҫсем тунӑ пулсассӑн тӗрӗс пулнӑ пулӗччӗ? Калама йывӑр ӗнтӗ. кун пирки калама йывӑр. Мӗншӗн тесен писатель тесе калатӑр та-ха, ҫакӑн пекех республикӑра ҫакӑн пекех пурӑна пурлассин пыра-киле чӑн-чӑн чӑваш литератури пулмасса та пулмасса та ҫавӑн патне ҫитетпӗр. Самый хороший чӑн-чӑн чӑваш литературы, чӑн-чӑн литература. Кӗнекесем нумайларах пур. Ну, чӑн-чӑн литература-и вӑл? Вот сан пирки шухӑшласассӑн. Патшалӑх Егидатсен декларакан кӗнекесене те пӑхсассӑн та, вӗсем те кам укҫа парать, ҫавна кӑлараҫҫӗ. Пирӗн издательство кам укҫа, кам укҫу ҫавна кӑларатпӑр. Вот чӑн-чӑн литература шайӗнче-и вӗсем? Ҫавӑн пирки шухӑшлас пулать. Вот эпир, калӑпӑр, вӑтӑрмӗш, шӗрӗшмӗш ҫулхи писательсем кайса пӗтетпӗр. Пирӗн хыҫҫӑн камсем пилеҫҫӗ? Чӑн-чӑн шухӑшлавлӑ ҫыравҫӑсем-и? Енчен патшалӑх шайӗнчен пулӑшусу пусассӑн укҫа-тенкӗпе те, хавхалантарассипе те, наградӑсем парассипе те Халӑх пусӑрнисем пусӑрӑнса пырать халӑх, а пусӑрӑну вӑл пӗлес патне илсе пырать.
Апла чӑваш халӑхӗ вырӑсланса кайса хӑйӗн идентичность текенне ҫухатма пултарать. Ҫапла, ҫапла.
Енчен патшалӑх шайӗнче пулӑшусу пусассӑн ҫавӑн патне ҫитетпӗр. Чи малтан республика шайӗнчи пуҫлӑхсем ҫакна ӑнланса ертсе пыни кирлӗ.
Вот мӗн, хальхи предприятисене пӑх. Предприятисенче камсем чӑвашсем, чӑвашлӑхшӑн мӗнле вырӑн тупни пур-и? Эпир вот Чӑвашсен общество культура центрӗ, ӗлӗкхи предприяти пуҫлӑхӗсем пире финанс енчен пулӑшатчӗҫ, ӑнланатчӗҫ. Халь калаҫма та ҫук. Вӗсем пачах лекме те ҫук халь. Вӗсем пачах лекме те ҫук. Акӑ халь цифуянный предприятисенчен пӗрин Дорис. Ҫук. Эпӗ кӗнеке тӑвас терӗм. Сто имя годится «Любимый город» юбилейное. Чӑваш Шупашкарта ҫуралса ӳснӗ, халь Шупашкарта ӗҫлекен ҫӗр паллӑ ҫын ҫинчен. Кӗнекене ҫырма та, материалсем те кирленчӗ, кӑларма та, тума та ӑслине те кирлӗ. Ҫав ыйтупа ҫыру ҫыртӑм. Пӗр ҫирӗм ҫыру ятӑм. Дорис патне те ятӑм. Тата

Кӑшак, мӗншӗн килсе кайрӗҫ? Чулхуларан килсе кайрӗҫ. Унта та портаҫпа тӑкланас ӗнтӗ. Вӗсем хамӑрӑн ҫук, хамӑрӑн ҫук.
Ҫын кӑштах вӑл укҫа енне сулӑнчӗ-ши вӑл? Чиновниксем укҫа кӑна пуҫтарас ҫӑмӑлмалла. Хӑйсен ӗҫне тунисӗр пуҫне калӑпӑр, олигархсем пирки те ҫыраҫҫӗ ӑна. Хӑшпӗрсем ӑна ӑнланаҫҫӗ те меценат пулса творчество ҫыннисене пулӑшаҫҫӗ теҫҫӗ. Пирӗн ҫак чӑваш республикинче пурӑнакан олигархсем ҫакна пӗлсех каймаҫҫӗ е вӗсем тивӗҫсӗр йӗрӗ ҫынсене параҫҫӗ-ши вӗсем? Чӑвашлӑха аталантаракан ҫынсене пулӑшмаҫҫӗ пулмалла. Пӗтӗм биш от первого лица зависит.

Черетмелле регион та культура валли кирлӗ таран уйрӑмах пур. Тусу сӑмах. Мӗн Израиль пуян-и? Мӗн те пуян Израиль. Он мелле. Халӑхӗсем ӑна олигархӑсем пулӑшаҫҫӗ вӗсене?
Он мелле.
Ку япала Раҫҫей шайӗнче те пулса выртмалла, Михаил Николаевич.

Тӗлӗнсе кайрӑм тет. Ҫул киле мар-и, подвинься кал, тет. Туса ҫӳремест кай кайсан пуль. Вара мана питӗ тӗлӗнтерчӗ тет. Кӑҫал пӑхатчӗ. Мана тухса ҫӳрени, унта килсе ларни кирлӗ мар тесе калать тет. Мана пирӗн президент Мустар Каримпа та пӗр шуслӑ пулнине саланни килӗнсе калать. Статус. Статус. А пирӗн сам никто мар.